Tuɣ-as-d awal. Asmi d-tuɣal s axxam-is, turǧa armi d imi i d-yekcem urgaz-nni-ines deg ṭṭlam, yečča lqut-is, teǧǧa-t armi d imi yeṭṭes, dayen yeṭṭes. Tɛedda tecɛel tacemmuɛt. Arziɣen d amelḥan armi d ulamek, daymi ssawalen ajeǧǧig ireqqen. Acu ɣef ddemmeɣ n yemma-s xaṭer yemma-s d tteryel? I ilaq tameṭṭut-nni-ines ur tettwali ara udem-is alamma ɛeddan sebɛa snin. Ilaq ad tesber sebɛa snin. Umbeɛd d tin twala tasarut deg umgerḍ-is u tajeɛbuṭ-is d lmeftaḥ. Tekker teddem-d tasarut-nni.

Teqqel tkemmel tikli, diɣ tufa yiwen yettxaḍ akk tisebbaḍin akk diɣ d timelḥanin, am wakken i t-id-testeqsa imezwura-nni, ula d winna yenna-as-d i Ɛica bint Lḥeṭṭab mer teṣbir, atta teffeɣ-d deg uɛebbuḍ-is. Teɣleq tawwurt-nni, terra-as tasarut-nni ɣer uɛenqiq-is. Acu? Ɣef wakken yemleḥ ujeǧǧig areqqem, tegguma ad d-tekkes allen-is fell-as. Teṭṭef kan akka tacemmuɛt n nnig uqerruy-is ara tessikid. Dɣa teɣli tmeqqit n ccemɛa ɣef uqerruy-is, ar wenyir-is ara d-nini.

D imi akka i giɣ ttcercuren deg-s waman. Tenna-yas ay lxir ay wihi iɛedda syagi. Ad tkemmel akken-ik i tabrid. Diɣen ad tah tufa-d ad nini d lexla. Nnefs deg leḥcic-nni-nnes yezzegzew, wayeḍ akk yeqqur.

Yezzegza nnefs diɣ yeqqur. Diɣ teqqim diɣen tettwaḥid Rebbi tenna-yas Allah a Rebbi Allah mi yeswali kan. Tenna-yas ṭṭejra yiwet aẓar yiwen. Tenna-yas acu nnefs deg leǧder-ines yezzegzew wayeḍ yeqqur.

Tenna-yas anda truḥeḍ ad k-id-tebɛeɣ. Ini-yas ihi teẓriḍ. Ini-yas tteddu ɣer yemma u yemma d tteryel ad kem-tečč. Tenna-yas ur yi-d-weqqeɛ ara. Ini-yas dɣa iyi-tečč ad dduɣ. Iɛedda isek deg lqaɛa yufa-d akalaɣ asuli. Yeḍla-yas takk i txenfuct-is, tedda yid-s. Yenna-yas teẓriḍ, ma nufa yemma teẓẓad irden, ad nqerreb. Yenna-yas ma d lmelḥ i teẓẓad, yenna-yas nekkini d mmi-s tezmer ad iyi-teǧǧ. Asmi wwḍen iman ar wexxam-nni n tteryel, ufan-tt deg zzher-nsen d irden i teqqaz,

Tteryel-nni tekker ad truḥ ɣer lecɣal-is. Ajeǧǧig ireqqen yeffeɣ. Acu s-tenna i Ɛica Bent Lḥeṭṭab? Tenna-yas, Aql-iyi-d ad ffɣeɣ. Tenna-yas, Mi ara d-uɣaleɣ. Tenna-yas, Ad kem-id-afeɣ. Tesseyyeqeḍ-iyi-d akk axxam. Tenna-yas, Ad t-id-mecḥeɣ s yiles-iw. Tenna-yas, Lukan ad yi-d-yeddu uxeclaw, ad kem-ččeɣ. Ččiɣ-kem ad rnuɣ tamurt ɣef ay tettedduḍ.

Pudi d tamemt, ass-agi d tameɣra ujeǧǧig ireqqen, iyi-d ad iyi-d-tessardeḍ ixxamen. Truḥ texdem am akken i t-id-yenna, tbedd ar wasif-nni, tenna-yas slama Rebbi d nnbi fell-ak, tenna-yas ay asif Pudi d tamemt, ass-agi d tameɣra ujeǧǧig ireqqen, tenna-yas yiɣ ad iyi-d-tessardeḍ ixxamen. Asif-nni imir-nni teffeɣ-d deg-s lmuja annect tileḍ. Cɣel lmuja-nni ad twaliḍ teglimi-k-i. Tekcem ar daxel n wexxam-nni kan, tessard-it i ddurkulli kan, tuɣal s amkan-is. Akken kan tuɣal lmuja-nni s amkan-is, ttril ad tasbeḍ-d, ttril murabub. Tɛedda tmecḥed akk tiɣerɣert-nni, ulac d acu as-d-yeddan, tenna-as tselkeḍ. Ččan akk imensi, akken d imi d azekka-nni. Tekker-d lalla d taryel, tenna-yas i teslit-nni nes tenna-yas ihi tenna-yas ad ruḥeɣ ɣer lecuɣal-iw. Tenna-yas astaɣfir Allah tettaɛraq-iyi mačči akka-agi. Terra iman-is d taryel-nni tuḍen. Terra iman-is d ayen yeɣli d igenni fell-as. Tenna-yas teẓriḍ. Tenna-yas seg sya ɣer d-yeɣli yiṭij. Tenna-yas, Ḥwaǧeɣ-kem ad yi-d-txedmeḍ tasumta n rric. Tenna-yas, Yernu ɣur-m ha ad yi-tcemceḍ tiyuzaḍ-iw. Ad tali ilni teqqim daxel n wusu, yeɣli-d waṭṭan fell-as, aṭṭan-nni n tsekla. Taqcict-nni teffeɣ-d ɣer berra, tenna-as a Sidi Ṛebbi, tura anda ara s-d-awiɣ rric i tteryel. Anda ara s-d-tḥebbel, ad s-d-teččeṛ yernu tasumta n rric. Teqqim terra-tt i lweɛd imeṭṭi. Eh, qrib ad yeɣli yiṭij, tasumta-nni mazal ur d-tewjid ara. Yufa-tt-id ujeǧǧig ireqqen tettru, acu akka i kem-yuɣen a ddaɛwessu? Tenna-yas Aiden ad waiden yemma-k. Ini-yas teẓriḍ. Ini-yas ruḥ ar lɣaba yenna akin. Ini-yas siwel i leḍyur. Ini-asen yuḍen ujeǧǧig areqqen. Yeḥwaǧ tasumta n rric. Awi yid-m liẓar. Am tid ččaren d rric. A tɛedda truḥ ɣer lɣaben i tessawlel ḍyur. Tenna-yasen eh, mih d akk nṛebba yuḍen ujeǧǧig areqqen. Yeḥwaǧ tasumta n rric. Ɛeddan blan d akk irric-nsen tettara s wtula d tiyuzaḍ-nni netta yella ruḥ d-tefka-t d laneftig rric-nsent. Tewwi-as-d tasumta n rric imir-nni ittarilen i tessumti-tt. Akken d imi d azekka-nni, tekker-d tteryel-nni tufa-d akk tiyuzaḍ s tibuɛeryanin. Tenna-yas teẓriḍ, tenna-yas aql-iyi-d ad ruḥeɣ ɣer lexla-inu. Tenna-yas mi ara d-uɣaleɣ, tenna-yas lukan ad kem-id-afeɣ. Ur terriḍ ara rric-agi i tyuzaḍ-iw, ad kem-ččeɣ, ččeɣ kem ad anuɣ tamurt fag tettedduḍ. Ad treylen i teffeɣ, tinna teqqim, tinna din akka i tebda imeṭṭi. Tenna-yas a sidi ad cencewen akk rric-nsen, ahat yeshel cencewen-t-id. Amek ara sen-yuɣal rric a sidi Ṛebbi? Ah, amek ara yuɣal ar acak i leḍyur-nni? Tettru, tettru, tettru armi qrib ad jerḥet wallen-is. Yufa-tt-id ujeǧǧig areqqen, acak i kem-yuɣen diɣen a ddaɛwessu. Tenna-yas, yenna-yas yiran ur m-tenniɣ am inu yi-d-ttabaɛ ara, ma tečča-kem ur m-teḍlim ara. Acak daɣen i m-d-tecreḍ, asmi s-teḥka.

Asmi d-tuɣal tteryel tufa-d tiyuzaḍ-is lsant akk rric-nni nsent. Aw, tenna-yas tigi d tismumin ujeǧǧig ireqqen. D lekdeb mačči d lɛebd i gezman ad yexdem annect-agi. Tenna-yas tura ad jerbeɣ ad waliɣ amek. Tɛedda azekka-nni Tenna-yas i mmi-s, tenna-yas ad ruḥeɣ ad d-ɛerḍeɣ xwalti-k, tenna-yas tameṭṭut-agi-inek ad iyi-tt-tezluḍ, ad iyi-tt-tessewweḍ, ad nečč d imensi. Yenna-yas d ay d aɣbel a yemma, yerbeḥ, yenna-yas ruḥ ɛerḍit-t-id. Tteryel-nni truḥ, netta amek yexdem, iɛedda yezleɣ ikraren, Tameṭṭut-nni tesseftel seksu, tessepp, tessepp ayen ara d-yekfun imeyyen d teryulit, lxaṭer tesɛa u tesɛin deg yessetmas i tesɛa d teryel-nni. Iɛedda amek yexdem yiwet seg texxamin uxxam-nni eh, nsen yessa-yas akk isɣaren akk d walim. Sufella yessers akk tiẓerbya i tiṭapiyin ur kullikit akk ayen i d-yufa erset ṭwabel tessers-d akk tmeṭṭut-nni tedhem-d akk seksu-nni tessers-d akk aksum-nni ur kullikit attah tameṭṭut-nni nesifrit

Dɣa mmut-d akk tteryulat-nni. Yiwet ur d-ggriɣ, ula d yemma-s-nni tedda. Asmi imir-nni dayen mmutet, kulci yerɣa, ula d axxam-nni yedda. Yiwet deg-sent tella s tadist, yeffeɣ-d wegrud. Ihi ɛeddan ṛebbant. Asmi meqqer ciṭuḥ wegrud-nni, tah yewwi-t ujeǧǧig ireqqen sufella uɛenqiq-is. Ixdem-as akkagi. Hey, zeggaɣ-it tmeẓẓuɣin-ik a xali awit-t-id iɣeẓẓan. Ini-as, yah, wayla ula d kečč ay d-teffɣeḍ d abuɣezen-iw. Yeṭṭef-it kan yezzeɛlel-it ifelqas aqerruy-is. Yuɣal-d imir-nni ɣer lberǧ-nni-ines.